Per la desenc edicion du Festenau de Vidèo e Cinèma Rescontre, vos prepausam una emission sus la creacion e la captacion vidèo a l'entorn e per la cultura nòstra, e mai d'entrevistas de realizators sus son biais d'obrar, de pensar un vidèo, De restituir de valor. Descubrèsc les òbres de Ferriòl Massip e Zèb Armentano per Eth Ligam Occitan, de Sèrgi Migul per Les Amateurs de Bouvines et Camargue, d'Eliane Tourté per Vaquí, de Domènge Lemètre per Los Films del Cadbi e de Jean-Pau Capdecòm per HDP.

En Euròpa, i a dos grandas entrepresas que fan de satelits, los dos son en Tolosa. E soi al burèu d'una seccion occitana del comitat d'entrepresa. Es Thales Alenia Space, una entrepresa que fa de satellits. Comencèrem en 2006 amb una amb una emission dins la television qu'encara la tendèm en coma benevòls mas aver le le aver l'escasença de passar 5 minutas un còp per setmana sus la television es es un present, es quicòm que cal pas pèrdre e depei en 2012 lancèrem lo jornalet, un jornal en linha que se publico cada jorn, cada jorn publico de d'informacions e d'opinions, e el arribèt de l'USEP, arribèt a la còlo, a fa pas gaire, fa 3 ans, mès un di m'arribo amb una idèia e me ditz, tè, ai pensat de far de petits filmets carrats, aqueles legibles amb de tèxte, per los passar sus Twitter, sus Facebook, e que siá l'occitan que rescontre lo monde e non pas que lo monde siá Degon anar a la recèrca de l'occitan, per amor que ena television se produís molt materiau, molti videos, mès se pèrdon, se meton un viatge e se pèrdon. Non voliam pas getar lo materiau sense bolegar-lo.

semblant e aquò ei interessant. Ò que sajon, que sapion que de l'autre costat de la frontièra, ò garon enjós, i a de monde que parlon la meteissa lenga, que servon las tradicions, que canton las meteissas cançons tradicionalas que canton en Aran, que dison los meteisses provèrbis que se dison en Aran e doncas qu'i a una cultura que va mai enlà e ensajant de la sarrar. Es per aquò que se parlo dins totes los parlars mas los tèxtes son en aranés. La valor es de trapar e ponts de contacte der occitan damb era actualitat, de dire que l'occitan pòt èster viu e non necessàriament. la tradicion. Justament, si jornaletge fa un concurs literari sus las minutinos, un tipe ganho anent l'entrevistar e al moment de li far l'entrevista nos ditz que dins la industria aeroespaciala de Toulouse ont trabalha fan de curses d'occitan. Te, va plan l'entrevista sus la minutino, mès el diguèt, non, non, çò que nos interèssa es l'occitan dins l'industria aeroespaciala. Justament, e es atal com sortiguèt. E l'autre es lo de Rodin, lo de Rodin Kaufmann.

Li fa pèrdre son costat viu. Welibè, se mi permetes, tè se agradiu èstre lo tèste que ti carèssa e la paraula dins ta tèsta. E lo projècte que sieu a far se dis Pantaiclus e fa mai de sèt ans que trabalhi dessus. Coma ai mi ben dire, ai lo temps de gestacion d'una balena.

Ai pogut trabalhar per la television regionala en un moment. Sieu intraiat dus una emission onte fasieu de croniques sus la montanha, en francés, e pièi en un moment e bescut m'an demandat de faire en occitan tanben. Ai tot après a mei collègues de la television, pausar de questions es totjorn simple, mai après, un còp qu'as pas pausat lei bones questions, te rendes compte que montar un reportatge va èstre dificile. Donc aprenhes, pichòt a pichòt vas aprendre, E a mai d'aquò, la tecnica es fòrça fòrça importanta e la qualitat, la qualitat deis imatges e la qualitat dau, dau son e qu'en fas de leng, bon ben aquò es primordiau. E lo berger a la ferma, e lo but es de, es de, de, de fai manjar un nòstre, un nòstre, çò que produsèm sus la ferma. Maximum se que produian sus la ferma, 80 per cent. Legumes, vianda, poulars, anieu, puòrc, tot se que fèm sus la ferma, tot, tot, pentada, ou. Ce qu'amò ben dens çò que fòu es que ieu fòu passar a la television de monde que li passarien jamai se i avié pas vaquí per les faire passar. Dejà son de gents que parlon dins una lenga que. Pas ben de monde compreno, dejà. Après son de monde que son sovent dins lo rèire país o de monde qu'a un sauprefaire me que qu'es completament desconeissut des autres. Donc es un pauc nòstre travau aquò de metre en valor de gents que ben sabem pas qu'a un talent, qu'a un un sauprefaire o simplament que'u carren de nos dire. L'esculture sus buòs dau Queiràs es famosa, les touriste que vèn au Ensejac ne'n coneisson lo principi. Aquí son sièi venguts ves les fraire Groussan per aprendre lo beabà des rosas au cotèu. Totes las setmanes venon, es lo vilatge de vacança, e venon aprendre a ascultar las rosas de, du país.

Reviròt en ma milho reviròt. Las cançons tradicionalas, localas, d'autres païses d'Occitania, e mai de cançons modèrnas, son apresas e interpretadas dins de fèstas occitanas.

pròche de nos, eh? Pr'aquò qu'es, per exemple, dans lo composant, les Provençals que parlent de lor fraire català, eh, per dire que Mistral es vengut a, a Montserrat e a Barcelona i a mai de 140 annadas. Les Catalans son fòrça sensibilitat a aquò, es nòstra cultura pròcha e alavetz per far conèstre aquò

Compte de lib. Donc a embigordar. Quand ei vist los poèmas, los escrichs, je me soi dit que cal far quò qu'arrè per aqueste drama, pr'aquò qu'es pas conegut e qu'i a pas fòrça causa dins lo libre. Alavetz, qu'ei proposat de tot virar un film, ambe de cant, Can de glèse en exterior, de conte, de conte, de poèma que son dit per divèrsa persona. Lengadòc,
Provença, Gasconha. Cau pas qu'es posqui dit enlòc qu'eth pòble nòs talhe vergonha d'arreconéisher eth parladòc.
S'avèm poscut vos presentar siei realizator e jornalista, fò pas oblidar que lo Festenau Rescontre es un veirin per toti li mena de cortmetratge, clip musicau varià, documentari, vidèu umoristic, projècte pedagogic e de quauquelha de ficcion. Segon Dumenge Lemaitre, realizator de Passaire de cultura, lo festenau permet de mostrar çò que fasèm, de s'evaluar, de rescontrar de gents qu'utilizon aquel utís de representacion per s'exprimir. Un encoratjament dibèu per les amators de vidèo e de cinèma, que pòdon èstre mai visible e mai lo festenau.